تے تہاکوں اساں پیارے پیارے پیارے پیارے ولاگ ڈکھیسوں راندے سرائیکی کلچر دے خوبصورت جائے پیارے پیارے انجوائے کرویسوں راندے اور ویور اے ڈسو کہ اساں وچ فنی کلپ ایڈ کریندے پے ویڈیو دے وچ تہاکوں سارے فنی کلپ کیویں لگدے پین پسند آندن کہ نہیں آندے پسند آندن تاں کمنٹ کر کے ڈسے پیارا جا کہ سلیم بھائی ٹھیک تساں وچ فنی ویڈیو ایڈ کریندے وے جا تہاکوں پسند نہیں آندے تساکوں تساں او وی ڈسنے والو ایڈ کرنا اساں چھوڑ ڈیسوں۔ تے اج دا ولاگ ماشاءاللہ سرائیکی کلچر دا دلچسپ تھیوݨ آلا ہے تساں ساڈے نال راہسو اور میں آدھاں کہ اج دا ولاگ بڑا پیارا تھیسی تے انجوائے کریسو اور انجوائے دے کر کے کمنٹ کر کے ڈسیسو ساکو تواکو ساڈا ولاگ اج دا کیسا لگے ویلیج لائف دی خوبصورتی اور پیارے پیارے سرائیکی نظارے کیسے لگن تواکو تے اج ماشاءاللہ چلدے ہیں باہر فی الحال اساں گھر کھڑے ہیں ناشتہ نوشتہ کر گدے ریڈی شیڈی تھی گئے ہیں

سنگت یہ ماحول ساڑا وار دا ہے ویلکم ٹو بیک ویور کافی دیر تو بعد برا توڑا سلیم کھوکھے والا حاضر تھی ہے تے ماشاءاللہ کیبن تے آ گیا اسے کیبن تے آ کے صفائی ستھرائی کیتی وی آئی پی لش پش کیتی لش پش کر کے بیٹھے ہیں روٹی روزی روٹی کرے نے ماشاءاللہ تے سکولاں کوں وی چھٹیاں تھی گئین سکول دے بالاں دی وی آمد و رفت جاری ہے تے مزید تہاکوں پیارے پیارے سرائیکی نظارے ڈکھینے ہیں اے تہاڈے سامنے سارے گرین گرین ماحول ہے خوبصورت جیہا ماحول ہے ایہو سما ماحول ڈسا کرو ساکوں کتھاں ہے اے تہاکوں زوم کر کے ڈکھاواں ویور کتنا پیارا لگدا پیا گرین گرین پھول ہیں سامنے سارے ماشاءاللہ ڈیکھن کوں بڑے خوبصورت جیہے لگدے ہیں تے باقی تہاکوں ولاگ ساڈا پسند آندا ہوندے نا ساکوں کمنٹ کر کے پیارا جیہا ڈسے۔ تے مزید ساڈے نال رہسو ویلاگ اگاں بڑا وی آئی پی بنڑ ٹرین دا گزر تھیندا تاکوں ٹرین دا نظارہ ڈکھیسو خوبصورت جیہا ٹرین دا نظارہ لیکن ٹرین ڈکھاونڑ توں بعد تاکوں ویلاگ خوبصورت جیہا ڈکھیسو باقی اے سب بال چھٹی تھی گئی سکول توں گھر ویندے پین مزید ساڈے نال رہو محبتاں ونڈو۔

سامنے پھاٹک دے ڈیکھو رش لگ گئے ہیں کمال ہے ویور کمال ہے دے دے بے نظام بڑا خوبصورت جہاں ویور ویوز ہے اس تلے سامنے گرین گرین جڑے پھول تھے کھڑے نا اے زیادہ پیارے ویوز دے دے ویو دے دے پہن بڑی لمبی ٹرین ہے ویور دے دے بے کمال لمبی ٹرین ہے این ٹرین کو دیکھ کے ماشاءاللہ خوبصورت جے مارو سبسکرائب بیل آئیکن گھنٹی پریس کر چھوڑو ساڑی کمال لمبی ٹرین ہے ویور میں دا کیا بات ہے سامنے ریلوے پھاٹک دے کراسنگ پھاٹک دے رش لگ چکے بہت زیادہ تے مزید نال محبتہ منڈو تا کو پیارے پیارے میں سریکی کلچر دے نظام دکھے سوران دے اے ویور اینڈ تھی گئے وے کیا بات ہے ویور تو لے خوبصورت دیکھو ماحول بڑا پیارا پیارا خوبصورت جے نظام لگدا پے باقی ماشاءاللہ نال جڑے رہو اور محبتاں دیندے رہو سکو پیاریاں پیاریاں تے تو اساں پیارے پیارے سرائیکی ولاگ کلچر تے دکھیندے رہو پاک ویلیج لائیو دے سلیم کھوکھے والا ویور تے باقی محبتاں ونڈو تکو اگاں چل کے پیارا جے ایویں دے۔ ماشاءاللہ ویور اگاں چل کے اپنے ولاگ دی طرف توجہ کر کے آگئے آسے ماشاءاللہ اے ہے ساڈا ماشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو نا۔ ماشاءاللہ پیارا جے سورج غروب تھیندا پیا ہے سورج دی کرنی لہہ چکی اساں تھوڑا اونچائی تے آگئے آسے کیونکہ ساڈا گاؤں جیڑا ساڈا شہر ہے نا اے تھوڑا جھکا ہے اے ساڈا ریلوے پھاٹک بہوں اونچا ہے اتھوں کھڑ کے ماحول ڈیکھو نا ساڈا شہر پورا نظر دے۔ ریلوے ٹریک پٹڑی ہیں او سامنے بڑی دور تک او اگلا پھاٹا کہ نہر والا کدی اتھوں دا بھی وزٹ کرویسو تاکو پہلے بھی وزٹ کرویاں نہر والے پھاٹا دے لیکن وال بھی تاکو کہنے وزٹ کرویسو ایک پٹڑی ہیں دو تے ٹریک دے اتھے ریلوے پٹڑی چل دی ہے یعنی کہ ریل چل دی ہے ٹرین گڈی چل دی ہے مال گڈی چل دی ہے تاکو ویڈیو دے پہلے بھی دکھا ہے ہون بھی دکھیں دے پہ بھی ان دو تے ریل گڈی چل دی ہے پٹڑیاں ہیں نے ماشاءاللہ ویلاگ کی طرف توجہ کر کے اپنا چل دیں ویور خوبصورت جہاں ویلاگ ہے سارا سریکی کلچر دا نظارہ ہے پیارے پیارے سین ہن تے خوبصورت جے نظارے ہن تساں ساڈے نال رہسو محبتاں ونڈیسو تاکو ایویں پیارے پیارے چٹکیاں مار کے کمنٹ کر کے ساکو ڈسے کہ تاکو ساڈا ولاگ پسند آندے کہ نہیں آندا اے ماشاءاللہ اساں ریلوے دی پٹڑی تے چلدے ودے ہیں ٹریک تے چلدے ودے ہیں خوبصورت جے ویوز گھندے ودے ہیں پیارے پیارے ویو گھندے ودے ہیں اے سورج دا نظارہ خوبصورت جے تلے فصل ہیں فصلاں دے تلے نظارے ہیں پیارے پیارے سارا کیبن او سامنے پے تاکو بٹ نظر کیا نہ سی اتنی دور تو ہے ماشاءاللہ گرینری اچ آ گئے سے گرینری دے پھول چیک کرو خوبصورت جے پھول پیارے پیارے پھول پانی لگے پے فصلاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ دی پے ویور اور سکون دا سکون آندا پے ماحول ایو سے ماحول اچ انجوائے کیتا کرو ای ماحول دا ویور انہاں لوگوں کو پتہ سی جڑے ساڈی طرح پنڈاں وچ رہون والے ہوسن گاؤں دے رہون والے ہوسن اے پیارے پیارے گرین گرین رائے دے پھول ڈے دے ہوسن خوبصورت جے نظارے ڈے دے ہوسن لیول دار ولاگ ٹک
ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو تساں سارے پیارے دے ولاگ دے نال رہیا کرو محبتاں ڈتیاں کرو سپورٹ کیتی کرو تاکو پیارے پیارے سرائیکی نظارے ایویں اساڈی کھیستی بن جے خوبصورت جے اے چھوٹیاں چھوٹیاں کھیتاں ہن چھوٹے چھوٹے کھیت ہن کھیتاں دے نال ڈیکھو ڈرائے دے بوٹے بنیاں دے اتے لائے گئے ہن اور پیارے لگدے ہن اور ڈے ماشاءاللہ نال کسے دوست دی پنڈ گھا دی وی وڈی پئی اے لیکن ہائی کنا اساں کو پنڈ چوا ڈیو لیکن او پتہ نی کیڈے غائب تھیا ہو تئیں کوئی گال نی ولاگ سارا خوبصورت جی ہے اے نظارہ چیک کرو خوبصورت جی ہے پیارا جی ہے سلو موشن اچ گدے سے سورج غروب تھیندا پہ نال پھولن پیلے پیلے گرین گرین میں دا ویور خوبصورت جی ہے نظارہ ہے اور محبتاں دیتے کرو کمنٹ کیتا کرو ساکو ڈسا کرو ساڈی حوصلہ افزائی کیتی کرو کہ بھائی تاکو ساڈا ولاگ پسند آن دین کہ نہیں آن دے سرائیکی کلچر دے خوبصورت جی ہے خوبصورت جی ہے پھول او خوبصورت جئے رائے دے بوٹیاں دے ویڈیو اس گلوں بنا کے ڈکھینے کہ تہاکوں پسند آوین جیویں کہ اے اساں سنگل پھول دی ویڈیو کیتی ہے لیکن سارا ولاگ اساں سرائیکی نظارے ہن سرائیکی نظارے تہاکوں اساں اسے گلوں ڈکھینے کہ تہاکوں پسند آوین خوبصورت جئے بڑے پیارے لگدے ہن اساکوں تاں پسند آندین اساں تے تہاکوں وی پسند آوین خوبصورت جئے نظارے پیارے پیارے۔ اور اسے گلوں ویور تہاکوں اساں ڈکھیندے رہنے اساکوں آج دے ولاگ نال اساکوں ڈیسو اجازتاں کل اساں انشاءاللہ پیارا جئے سرائیکی ولاگ کھین کے تیزو۔
شاباس بیٹا۔